Ɔbarima, ansa na wobɛhyɛ wo shoe no, joint nti fa bi fa wo nan ho, ansa na woahyɛ wo socks na woahyɛ wo shoe no. Ɛkae bere a wokɔɔ adwuma dɔbɔdɔbɔ yi no, na wo nan ho ayɛ hwinwinwinam fɛfɛɛfɛ. Ɛno nso na hɔ ara wɔnom de siesie, wɔnom ahefie ma ahefie ɛyɛ kama kama kama kama. Ɛnde woba abɛkye kama paa de ama wɔnom adɔfonom. Ɛno nti, joint ne potato soup ne ne orange nti, Ghana ha baabi a mo nsa bɛtumi aka bi nso atɔ na yɛnkɔ Santa Rose Restaurant ɛ. Mama Santa, yɛkyia wo baabi a wohyɛ gyina wɔ adwuma a yɛpɛ nyinaa no. Yɛkyia Santa Rose Restaurant, ɔno nso dwumadie tete obi ka tete obi kyerɛ. Ɔse Nana Siedu menhwɛ mma program wei yɛntwam yɛredi mfiri mframa mu aberɛ a me nso mewɔ hɔ a me nso amane ne amaberɛ metie no pɛ paa nti nso metie paa. Ɛno nti Mama Santa Rose sɛ Wɔde n'aduan pa, n'aduan dɛɛdɛ no ho animhia sisi obi ka odi kyerɛ dwumadie no pa ara. Enti no, Santa Rose Restaurant, Santa Rose Restaurant, ɔwɔ Koforidua he ara, Koforidua Old Estate kwantempɔn no so hɔ na Santa Rose Restaurant ɔwɔ. Nnuane ahodoɔ yɛ a ɛgye tu kɔ Breman, Ghana ha, yɛ local dishes, wahu, ɛɛ, fufuo, ampesie,

Tɔn bosoo nkyea dua deɛ ma ne ma na mo na wo di saa ɛho wɔ hɔ ɛɛ fry rice jollof rice ɛwei nyinaa wahu. Ɛwɔ santa rose yɛ fɛ bɔ mmɔden ara na kɔ hɔ na kɔ tena ase na di aduane pa ɛnyɛ pintin bia na ɛyɛ ɔman yi obi wɔ hɔ sɛ pintin bia yɛ ɔman yi daabi ɛnyɛ saa na ɛteɛ kɔ tena ase dwodwo ho na di bi ɛhɔ yɛ neat na wɔ se program biara a wo yɛ sɛ wo yɛ wedding Wahu wo nɛ wedding awie ɛyɛ yie birthday party eh wo pɛ eh orders bi na wo de asom awɔfoɔ a fa ne nyinaa fa kɔ dan Santa Ruth ɔbɛyɛ aduane no kama na wɔde abrɛ wo fa aduane a ho teɛ yɛ a wobɛdi ahoɔden nso wɔ mu na wɔse wɔpɛ ɛyɛ delivery riders oh woyɛ motor rider na wokuta license a ahaa. Hena wɔ hɔ? Obi a ɔbɛka sɛ adwuma nni hɔ na ɔbɔ adwuma wɔ Santa Rosa? Kɔ, fa wo license no. Bɔ mmɔden ara na fa wo license na fa kɔ Santa Rosa hɔ. Wudu hɔ a, na wose, Mitie Tutuomka dwumadie. Meyɛ rider, okada rider. Me license ni. Ɛhɔ ara pɛ, yɛbɛhwɛ na yɛama wo adwuma. Akatua kɛseɛ da ho, wahu, na aduane yi, wode bɛkɔ office to office. Moto no yɛ ka, moto no nso, insurance wɔ ho. Ɔwɔ ahoɔden kama bere a wobetumi de afa kokoodua baabiara kama. Enti frɛ wɔ zero five zero six zero three nine four three three, zero five zero six zero three nine four three three, na wo nso pɛ adwuma yɛ kama. Na dwumadie yi a yɛde rebrɛ mo yi, adehyeɛ bebree no ara na ɛtie. Ebi te sɛ LCS, LCS Computer Training School, yɛ ɛno no wɔ Koforidua ha. Dare papapapaa papa so no papa sɛm pɛn. Wɔn akyi akwa mpo ɛwɔ he fa wɔn ɔyi ɛɛɛ. So dɛ ɛyɛ atɛkyɛ mu. Atɛkyɛ mu hmm atɛkyɛ mu wɔn wɔ ne papa mu no baabi wɔn hyɛ nyinaa yɛbɛ ma mo akɔ wɔn mo aso ɛyɛ kama paa na mo nso mo ne wɔn akɔ di dwa kama ɛnso ɛwɔ hɔ nom na ɛɛɛ Tessy Stretches Tessy Stretches home of quality ɔwɔ adwo so Texas, Texas, ɔno nso wabue mu wɔ adwo so a obiara retie tete obi ka tete obi kyerɛ dwumadie no pa ara. Texas, Texas, ɔno nso ɛɛ ɔbaa bɛsia yɛ ɔpam mmarima ntaadeɛ deɛ me hunu bi da wobɛ hunu a na ɛyɛ baako ɛyɛ nnipa ten wahu ɔbaa baako na ɔpam barima ntaadeɛ na Texas, Texas yi ɔbɛ twa wo style me wɔ hɔ ara na ɛɛ nana ɛyɛ sɛ obi rehwehwɛ me nkɔhwɛ a ɛyɛ Texas. W'apam adaba. Ka da a ɛna ɔde abrɛ wo. W'ase nana gye kɔ asɔre. Ei! W'ase nana hyɛ na fa kɔ asɔre. Oh Nyame nhyira Tessy Sketches ahaa yeah Tessy Sketches w'ayɛ adeɛ paa Nyame nhyira wo enti no kɔ adwoso kofoɔ dua adwoso na wo nso wokɔ a mesɛ no ase obiara bɛkyerɛ wo bɛpam nkwadaa ntaadeɛ obiara style biara bɛyɛ no kama.

Yɛn nsa aka ɛyɛ Adanhene Nana Adanhene Kyeame Ɔkyeame Kwabena Ɔsɛe ɛwɔ fie ha yɛn nsa aka ho. Na Nana Nsɛmeɛhene ɛɛ nnɛ yi wantumi ammɛka yɛn nsa ɔse ɛɛ sɛ yɛn nsa ka ɔpanyin kɛseɛ paa wɔ fie ha paa deɛ a ɛne na yɛn gyae berɛ no nyinaa ɛmfa ɛmma no na ɔnkasa na ɔnkyerɛkyerɛ nneɛma mu na anniversary yi a ɔbɛbɛ bi nyinaa no ɔnya time na ɔnhwehwe nneɛma mu, ɛno nti no na na sɛ nyɛ hene ahaa na na Nana Yaw Ano Boakye yɛ ɔtɔ so mmienu ahaa Nana Yaw Ano Boakye yɛ ɔtɔ so mmienu nsɛnneɛ hene wɔ New Dware ahaa na na baabi a wohyɛ bia na wotie dwumadie wo nso yɛkyia wo saa nso na ɛɛ New Dwaben Gas hene New Dwaben Gas hene ahaa wo nso ɛhɛɛ Nana Dankwa Nana Twumasi Da nkwa yes wo nso baabi a wohyɛ biaa tete obi ka yi wontie no wo nso yɛtua paa yɛkyia wo nti no yɛtoa so na ɛɛ ɔkyena ne kwame ɔsɛɛ deɛ waba bɛka yɛn nsa ɛwɔ fie ha yɛma no akɔ aba na deɛ ɔdi ka no sua no wɔmfa nto hɔ ansa na yɛakɔ yɛn nkɔmmɔ fefeefe ɛ Nana Kyeame my dear. Yɛ a m'ani gyeɛ na wo ho te sɛn? Yehowa adom ne nananom adom yɛn ho yɛ papa. Yɛda nananom ase. Abusua nso obiara ho yɛ deɛ. Obiara ho yɛ.
Yɛkɔ da a yɛda sɛ owufoɔ. Na ɔhomee ne nkwa homeɛ sa bio na ne yɛ tumi asɔre yɛte yɛto sane ara bɛsi saa berɛ yi a Twadiampɔn Yaw Onyaa no adi aseda hɔ ma no a na wasan bɔ yɛn ho ban asɛ de awura da foforɔ mu anaa no monyɛ saa na ɛteɛ nti yɛda Otwadiampɔn Yaw ase sɛ obiara ho yɛ.
Yoh. Na ɛnnɛ tete obi ka adesuo. yɛrekɔ no sɛn? Dɛn na yɛresua? Ɛnnɛ, tete obi ka de sua no, yɛ yɛredane yɛn nsa kakra na yɛde akasa fa duabɔ ho. Duabɔ ho. Duabɔ ho. Ɛyɛ Kofoduaman hene ne ahemfo a. Ɔwɔ Eastern Region ha nyinaa no kasa tia duabɔ. Kasa tia duabɔ. Na obia, ɔhene bia bra duabɔ wɔ ne kurom ne ne mpɛsoa. Nanso so yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a, wɔn deɛ wɔn afa no sɛ duabɔ no, nea nananom reka no, wɔn deɛ wɔn ntie. Enti.

na ɛba nso na ɛba hintsi a, nsuanso a yɛbɛgye afiri wo nsam ansa na nananom ama wo kwan sɛ yɛmfa wo nkɔ bi a ɔmankɔmfoɔ hɔ na ɔmankɔmfoɔ nso so adane no, ɔno nso so bɛgye ne deɛ afiri ne nsam, na kyerɛ sɛ punishment no ayɛ mmienu, ayɛ mmienu. Nti sɛ wobɛma me ho kwan deɛ a, na memfa nto hɔ na menkyia m'afiefoɔ nyina ara, sɛ Ɛna sɛ obi a ɔmaa sɛ yɛ bɛ ba wɔ hɔ nom aha nɛ sɛ nɛ yi titi obi ka de sua no ɛna na hyɛ ne deɛ ɛɛfa dua bom dua a ɛnhia sɛ wosɛ nipa wo te hɔ a ɛnsɛ sɛ wo bɔ dua koraa ka sɛ mɛ nea wa yɛ yi me de bɛ gye wo mɛ bɔ wo dua ɛne nsunsuan so a ɛde ba yoo yate wo deɛ yɛn fa nto hɔ ansa yɛ bɛ ba wo so na wo ne yɛn adi saa nkɔmɔ no. Yɛn mpanyimfo a ndɛ tsetse obi kã adesua yɛn nsa akã hɔn wɔ ha bi na eh mowɔ nana nana aba dwodwofoɔ hene ɔware Gyamfi yɛ ɔtɔ so mmiɛnsa nana aba dwodwofoɔ hene ɔware Gyamfi yɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ New Garden nananom Attankonyaba ɔwɔ fie ha. Bosomfoɔ Nana Yaw abɛbrɛsɛ Bosomfoɔ Nana Yaw abɛbrɛsɛ Ɔno nso Nana Ɔboɔ Tabiri Bosomfoɔ ɛno no Bosomfoɔ Nana Yaw abɛbrɛsɛ Ɔyɛ Nana Ɔbɔ Tabiri Bosomfoɔ ɛno no Ɔno nso yɛn nsa aka no ɛwɔ pia hmm Afei yɛn nsa asan nso aka Ɔpanyin kɛseɛ. nso wɔ fie ha. Na ɔpanyin yi yɛ maame yi eh, menyɛ sure sɛ woate ne nka sɛ ɔrekasa wɔ ebia sɛbe radio so mpo da. Mm, ɛnnɛ deɛ, ɔse Tete Obi ka dwumadie nko ara so deɛ ɔbɛba na waba abɛkasa. Deɛ ɛbɛba na ɛ kuro. Kuro biara no wɔ ne sikafoɔ. Kuro biara no wɔ ɛ ɔmmatɔnfoɔ panin wɔ mu, somankwaa a wɔhwɛ sunsum mu nsɛm. Wɔne nananom di nkɔmmɔ. Wɔwurawura sunsum mu. ne nananom di nkɔmmɔ kyerɛ nea ɛwɔ sɛ yɛyɛ wɔ kurom no. Nisuo bi reba a, wɔn na ɛkyerɛ yɛn, na yɛn nso yɛhwɛ so yɛ amanne ne amammerɛ a ɛsɛ papa wɔ kuro no mu. Kuro no akyiwadeɛ, kuro no afibɔ mu a wɔn nom wura honhom mu ka nea asi. Ɛha yɛ fi, ɛha yɛ fi. Amanne ne amammerɛ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ni, ɛnte saa a, nsuansoɔ a ɛde bɛba deɛ, ɛyɛ a na ɛyɛ bebrebee. Enti ne nnɛ yi yɛ a me ne wo rekasa yi, yɛn nsa aka New Durban nyinaa, New Durban foforɔ mu nyinaa, ɔman kɔmfo panin Nana Afia Tabu, Nana Afia Tabu a ɔyɛ New Durban nyinaa ɔbɔ tabu kɔmfo panin no no, yɛn nsa aka no wɔ fie ha. Ɛnnɛ nkɔmmɔ no yɛ bebrebe nti no, yɛn waso. na tsie nkɔmbɔ no a yɛreba abɛtwetwe no nyina na na enya mfirihyia ɔtɔpɔpɔr eduanan wɔ akɔn mu. Yenya mfirihyia eduanan, mfirihyia eduanan no imagine age a akɔn faa no. Yɛdze yenyim ɔbɛpaapa ne nyina mu na afei n'afahyɛ a ɔba abɛdu nyina no ho nhyehyeɛ nyina so no wɔne mpanyimfoɔ nso adze aka ho nso asɛm. Nana Afurasa Bem, eh, yɛma wo akwaaba, yɛde wo ba Swiss FM so, ɛha yɛ Joy Daddy Multimedia, baabi a ɛhyɛ yi yɛ Sweet FM, na ɛnyɛ nwanwa sɛ yɛde wo aba Sweet FM, ɛsiane sɛ woyɛ sweet, ɔyɛ sweet mother paa, yɛsan nso ma wo akwaaba bio, yo, yɛsan nso, yo, yɛsan nso da wo ase sɛ yɛto nsa frɛ wo, nea ɔmanfo fam ti Na maba dwumadie nti sɛ tete obi ka dwumadie nko ara deɛ Nana yɛyɛ ba na yɛaba abɛkasa wɔ so. Nɛ obi bɛbisa sɛ ɛɛ Nana ɛɛ Kevin, Nana Appiah Kevin, Nana Appiah Kevin wone hwan na ɔdi kan? Yei, Nana Meseɛ Ɛma yɛn nyinaa adwene san ma yɛn nyinaa tena ase. Nanso sɛ obi ka ne ho afi ɔpɛ bi a, na nea ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ara ne sɛ Nana Boatadiri kɔ mporɔ. Aha, me a meka sɛ yɛne Nana Boatadiri kɔ mporɔ. Nti sɛ ɔka sɛ Nana Akua Tadiri a, na ɛyɛ me ara na ɔde me. Sɛ ɔde Nana Akua Tadiri di a, Na sɛ me na mewɔ hɔ a, me na ɔsɛ me nkwagye. Nso baabi a mɛtumi ateɛ mu aka sɛ, Me ne na na Bota di, me kɔmfoɔ, me kasamafo anaa me na me nyi n'ano ma no, nti saa na medeɛ. Yo, na na me ɛfrɛ pɛ bem, ɛɛ, me deɛ yɛ akɔm dini, na na odin ankasa ankasa ankasa paa ɛne sɛn no? Asɛm no bi na wakɔ fa aba yi, na yee, me din ankasa deɛ, yɛfrɛ me Akosua Manu. Na me yɛ pantene nti dodoɔ no ara ɛfrɛ no maame esi bedua maame esi bedua yɛde me to me papa maame nti me yɛ aberewa a me wɔ fie na maame no ɛka ho no na ɛno te kɔ daeɛ no a nana buɔta bi baeɛ no maame esi bedua no yeraeɛ akosia maame no nso ayera aa ɛsiane sɛ me yɛ owura ne owura yere nti nana buɔta bi redi da me so ɔde kofi te yɛde baa mɛɛma no deɛ fia

Kofi Tabiri nti sɛ ne dɔfo no wo deɛ a Nana Afia Tabiri eeii yoo yɛate aseɛ wei sɛ yɛatiefoɔ nso ate aseɛ paa nti dei ne din no nyinaa ayera ne kunu din na ɛda ne so na ne kunu nso deɛ na ɔde no Nana Kofi Tabiri na ɛsiane sɛ agya yɛ amanneɛ ne yɛ amammerɛ kwan so no Sɛ ɔbarima ware wo a, ɔbarima din na yɛde to so nti no, ɔno nso ne din no de Nana Afia Tabiri. Yo, na Nana Afia Tabiri, eh, ɛbaa no sɛn na wobɛhyɛɛ ako no? Na mfie, mfie, wo mfie no abere a akofoɔ faa wo no, na wɔ mfie sɛn? Ɛbaa no sɛn na ɛfaa wo?
Yo,

Ná yɛrepɛ kɔto no wɔ Thirty Nine Step SDA ɛsoro hɔ. Nti yɛmaa berɛ ti yɛkɔdidi wɔ Agyeiwa Lodge. Wɔyɛ me basasaa nti ne nnamfo a mama kɔ no antumi ne me tena aboɔ no so wɔ Agyeiwa Lodge anim hɔ ara. Wɔkɔtɔɔ dɔko na yɛde baa sukuu mu wɔ SDA soro hɔ. Nti wɔdidi na aa mete hɔ. Lydia, yɛfrɛ no Lydia ne mpo ne sukuu din no. Nti Lydia didi a mese oo, mentu, me ho, me ho mfa me, bra bɛne me aa.

Wiaba. Enti ɔmaa me kwan no na mekɔɔ fam hɔ a, ɛdɛm na ɔmo so torɔ. Na me maa me me maa me namfofo a mewɔ nyinaa yɛ mmɛmuwaa mmɛmuwaa na me kɔ frɛ George sɛ yɛn kɔ gya no. Madam sɛ ɔtrɛ na me sɛ oh ɔnkɔ gya me. Ehu yɛn dwomfo a mekɔ dwom sɛ na ehu bɔ me. Na me kae sɛ me ne George me kɔ aa yɛ yɛ nwura nwura mu sɛ me dwom so aa na ama ma ɛho biribiara biom. Aduru ada no kwan a me faa so yeraeɛ no no me huu sɛ

a ɛfa Nana afoforɔ no nyinaa na wɔkurakura me nsa kura me nsa mandidi bɛko yɛ kɔsɛɛ mandi me sika a me kura kura mantumi anyi yɛ ama wɔn a me ho mema bɛkɔ sɛ baa so na wɔn antumi anyi wɔkura kura me a na wɔde me kɔtena ase na me kɔ gu nsuo no deɛ na me nam fofoɔ no nyinaa ɛtwerɛ na ɛhu nso bɔ me nsa no deɛ me ho fi dɛm hɔ aa Ná meyɛ m'adwene sɛ mekɔfa me nua me ne no akɔ. Mitumi kɔfaa fam wɔ ɛne George no, ɛne no kɔeɛ. Sɛ ɔsan baeɛ oo, sɛ wansan amma oo, sɛ me na mefaeɛ oo, ɛne sɛ mede weraeɛ.
Enti no, yɛde wo kɔhyiaa mu mfeɛ dodoɔ sɛn, bosome bɛyɛ sɛn, awotwe bɛyɛ sɛn? Me kɔɔ Nantin project no, ɔmo de me baa on the fifth September, ɛyɛ sɛ naawɔtwe mmiɛnsa pɛpɛpɛpɛ, fifth September, da no yɛ Fiada, ɛna ɔmo de me baeɛ.
Nti wo kae nneɛma bi a ɛkɔɔ so wɔ hɔ no?
Bebree, bebree, na me wie mfi da. Me kae sɛ Dwoada no a me yeraeɛ no, manhu biribiara biem, Dwoada, Dwoada, Ukuada, me misaa sɛ he na me wɔ? Na hɔn so no, hɔn a m'asaase sɛɛ no bɛtɔ me gya no, wɔayɛ mo nsa kankɔ ma obiara awowa me. Na hom se gyinagyina hɔ sɛ, Ber a wei rokɔ so yi deɛ, hom ne nyimpa asenasi a hom abɛfa, na papa ɔsom a nna yɛbɛfa no no, nna ewupow yi anwumber yi ara hom dze no bɛkɔ akotua no. Naaso nkyɛ nna yɛda bɛn, mokɔ skuul biara so mungyae skuul no a. Nkoa, Hia nka me deɛ mewɔ no asɛm Nturukwaa ɛsu ɛsu Nturukwaa da no ara Nturukwaa da no anwummere Time nni hɔ na hɔ da biara hɔ te sɛ adeɛ bɛto 5:30 sɔɔ no Nti anwummere na ɔka sɛ nfa adeɛ asante na wode me nkɔ tua papa no Nti metaa sɛ papa bɛn Ɔse papa no din ne Nana Buota Bay Na nokorɛ ni m'ani paa adeɛ maame hwɛeɛ na akɔkwaa akwadaa ketewa oh.

Nti Kristo ne yɛn na nam fi ne nkwareaberɛ mu, na papa na mehuu no no deɛ, menhuu obiara saa da. Wontumi nhwɛ, wontumi nyi w'ani, ɛsan wo wɔ. Nti ɛbuo ne ahobrɛaseɛ ara mebrɛ me ho ase, mebɔ me mu ase, na de me nsa ato m'ati sɛ ɔno na wasoma sɛ ɔmmɛfa me. Nti menhyɛ me ho nso sɛ mɛtumi adi mmara bi a ɛde bɛma me biara so.

Nnwom, kasa na nkyerɛmkyerɛmu kɔ ananse ne ogye so. Ntsi abɔw bɛyɛ anuonum wɔde dance bi bɔ mo star na kaa no hɔ so. Mehu sɛ mprɛmprɛ na star no abɛsen. Enyigye etwitwa me paa nso Sophia mma me mbɛsera akɔbɔ la. So meda so gyina hɔ? Ame mesii fam wɔ bɔ no so na metwɛn kɔr no rekɔ no nso.

Wɔ mfeefeɛ aduokron so no, me afeɛ Fadil, me ne ba a metɔ so mmienu, nso me nua no naa kɔtetɛɛ m'akyi akɔ agumammɔdɔm a yɛyɛ a yɛyɛ 25 nnipa biara da na yɛgyee pass papa no ɛna ani ntoeɛ no nko ara yie. Fɛnsi kɔsua wɔ agumammɔdɔm agyiɛ mu no sie o, me ne wɔn yɛɛ nkabom yɛɛ ayie no a basabasayɛ nnim. Wokɔ asɔre na aba kɔgyina bea bi mu a,

Mfe aduanan, ɛna mbre egya kor a yɛbɔ kor ɔha hɔn atseetsee. Efisɛ onipa no a bosome ba a ɛyɛ ne dea da so bɛn na na Kwakubu ato no ɔtɔ so mmienu no? Ne kɔɔ nea edi kan, nea ɛtɔ so mmienu, ne kɔɔ mmiɛnsa no baeɛ na da so berɛ nte ase bio. Na berɛ a na ɔwɔ hɔ deɛ na ne nni haw, efisɛ akwadaa mfeɛ dunwɔtwe deɛ haw bɛn? Asɛm bi a ɛbɛba biara, adwuma a na yɛyɛ nso, mmara wɔ ho, biribi a ɛbɛba biara yɛda ase berɛ, Na baasa bira wuo akyi deɛ, mɛfa no sɛ medii dɛ mfeɛ mmiɛnsa pɛ, ne mfeɛ aduanan no. Mfeɛ aduasa nson no deɛ, ɛnyɛ bɛtɛbɛtɛ mma me koraa. Ɛyɛ adom ne ahummɔborɔ ne ahwɛyie na Nyame de adom me a me ba so te ase yi. Nti sɛ ɔwo a wakɔtɔ aturomafoɔ mu deɛ, wo ara w'ani tua, wonnya no tɔtɔɔtɔ. Wei ba na wei ba, wei ba na ɔno koraa no so na moayɛ. Mekoto hyɛ baabi a mehwɛ no ara kosi sɛ mfe aduanan no ka bɛto mu. Nea enti a mɛpɛ sɛ meba radio so ne sɛ, Nana kaa sɛ edu mfe aduanan a, na nea ɔkaeɛ nyinaa ɛba mu na ɛbɛto me a, menyɛ mfe aduanan no kɛseɛ na ɔbɛboa me ma mayɛ. Na me mma amansan nyinaa so nte na metoto m'ani no ara, firi sɛ fam yɛ me koma so ade. A, na mepɛ sɛ mebɛda nneɛma a Nana ka kyerɛɛ me no bi adi kyerɛ tete wɔ bi ka tete wɔ bi kyerɛ dwumadie yi so. Ɛha na mepɛ sɛ megyina ka me nsɛm no nyinaa. Mfeɛ aduanan wɔ akɔn mu na woanu wo ho sɛ akɔn faa wo, woanu wo ho sɛ wo kɔn bo. Daabi, daabi, daabi.
Biribiara so mpo nni hɔ dɛ woma no mu. Ɛfisɛ mfeɛ du-nwɔtwe na obi aso mu abɛduru saa. Woahu sɛ meka kyerɛ wo sɛ me papa se Ɔkɔ asɔre nti wansɔ me mu da. Nea ɔde me baeɛ no o. Na papa yi a me ne baabi a na meyɛ hɔ wɔ, na ɔnyɛ nipa a ɔwɔ asase yi so mpo, na ɔwɔ baabi a ɔwɔ tebea foforɔ mu, atumi aso me mu abɛduru da a, sɛ anka meyɛ bɔni ara. Te sɛ mefa ntafokuaeɛ koraa, papa no ara, medidiiɛ, papa no ara, nea ɔde me baeɛ mpo agya me hɔ a, na obi aso me mu abɛduru a, menu me ho a meyɛ bɔni ara, na mennu me ho da, na mennyae da, mɛyɛ akɔsi sɛ. Onyankopɔn berɛ a ɔde maa me no so na ɔte ne nsa pɛn a, na na mɛdɔm abɛboa na ɔno akɔsie me asomdwoeɛ mu. Menni me ho ba, biribiara mma menni me ho ba. Yoh. Obi wɔ hɔ a, ɔɔkɔm a, bɛhwɛ bosom no mma ne ho kwan sɛ ɔnware bɛɛma ne adeɛ. Ɔte hɔ ara na w'anyinyim n'ado. Mɛbisa sɛ, Wowɔ kunu? Wowɔ mma? Wodeɛ no sɛn na ɛsi teɛ? Mefaa me nan mu. Wɔka kyerɛɛ me sɛ menkɔ mu. Mfeɛ du akyi no, Daasebrɛ na na Kwaku Boateng bɛkora ne dwan, ne nsa, ne mpaboa, na na Gyame Nsawah nso bɛfa n'apam ntama, efie ntama, biribiara a mmaa no de ho biara. Ɛberɛ no soeɛ a na Daasebrɛ kɔ akura no, me maame gyina yɛn anim aa, nti mede ne nan duu fam mfeɛ du, manyi ne ti mfeɛ du, mammubu me bɔɔ, biribiara a wonyɛ mfeɛ du, wonsan mfare, nnwera no ne dɔsɔ no so. Mfie du na na m'agya no sɔre a ɔyɛ me mfa wo kɔ yɛn fie na baabi a wɔ biara hɔ ɛma wɔn asetena pa. Papa no maame no anka sɛ ne ba no fɔ akuraa nti ɔnyɛ, ɔne ne gya bɛmae na bɛyɛɛ saa amanneɛ no maa me fɛfɛɛfɛ. Na mfie du no akyi no, merewura mfie du baako no, na na bus annya mmɛde ma akwantudeɛ bi a boɔ kɔmfoɔ, ɛsiane sɛ bɔm ne bɔm na ɛhwɛ nti. Mankɔware obiara sɛ Kɔmfo Panyin a ɔwɔ Kumase, Anabas, Mpoaso no kura Nyame nhyira o. Ɔno nso gye me taataa. Sesei me nkwa nna a mewɔ wiase yi koraa, nkwadaa mmienu a mikura nyinaa, ɛyɛ Nana Abas na Nyame dii m'akyi ma meboa no. Nti mewoo mmienu. Wɔn nyinaa ate ase. Baako na ɔyɛ bosomfoɔ Nana Yaw abɔdrɛsɛ no. Esiane sɛ baabi a odwan gyina no, ɛhɔ na ne ba gyina nti na ɔno ayɛ bosom no. Wo mpa deɛ, ontumi mfa nea enni hɔ nyɛ wo de.

Mfe du nwɔtwe no a na masi mu no ara no, midii mfe eduonu kaa ho no, mewaree. Mfe aduonu nwɔtwe ara na mewaree. Mesan tenaa ase mfe bebree ansa na awoɔ no baeɛ a nea enti a mewo mmienu no, na ɛwɔ sɛ obi ba bɛhyɛ m'anan ntia. Sɛ saa mmarima a na anka awoɔ no baeɛ a,

Da biara, m'ani kɔ Nkwarefo w'ani hwɛ awuwuawuo ne bɔne ne nneɛma yi a ɛkɔɔ so wɔ amanaman ne akuroakuro so yi. Yɛ bo fo de adeɛ. Ebi sɛ wobɛyɛ bɔne koraa a ɛbɛto wo. Fakyɛ ayɛ akwadum, nkurakan, ɔkora ase. Na nnɛ nea yɛama yɛn ho kwan sɛ biribiara nni hɔ nti, nanso yɛde yɛn ani saa hwɛ wɔn na obiara yɛ deɛ yɛyɛ no. Te dwumadie deɛ, nea Nana bɛkyerɛ me biara, ɛmu so yie. Ɛnyɛ mma ano boa, saw ampaeɛ yie, Sɛ biribi bɔne ba a, ɔtaa yɛ nea ɛno nso ne taa no bi, na na Walter bi wura ma no adwene wɔn koro biara. Nea ɔma ne ho kwan de, yɛnhu no, na nea ɔmma ne ho kwan deɛ, yɛnkɔ akyire nkɔ akyire ba a, yei deɛ, yɛadi agoru, yɛde yɛn ani rehwɛ nea obi reyɛ. Enti yɛgye tom sɛ, Gyamema gye tom sɛ, ɛbammɔ no nyɛ kɛse a, anka ɛrenkɔ sei. Enti sɛnea ɛrekɔ biara, sɛnea Gyamema pɛ nti na ɛrekɔ saa.

Eyɛ ɔsomafoɔ, na nsomaa no antɔ so yie nti na me ba so kɔm abɛtɔ no. Mede gyee ne sɛ na m'abɔta bi mfa kɔmporɔ. Ɔfa kɔmporɔ nkafee, ntesã nte a bɛma akoma bɔɔ no si hɔ. Kaa kɔm wɔ ha fi n'ananmu berɛ so. Nkɔfɔ wia baaeɛ no na m'abɔta bi nte hɔ. Nti me na medi kan na matwa toɔ adi akyire. Dwa me ma yɛ. Obi fi m'akyi bɛka sɛ ɔrebɔta bi kɔmpo a, ɛyɛ asene huu. Wo nso ɔrebɔta bi kɔmpo a, ɔma mo atia no mɛfa no nkɔ.

Ɔkɔkyerɛ ne ho sɛ ɔyɛ boatani odwumfoɔ, ɔyɛ ɔsomafoɔ.
Woka sɛ woyɛ ɔsomafoɔ a, ɛno ne kyerɛkyerɛni ka. Ɔsomafoɔ a meyɛ ne sɛ, wɔbɛfa amena yɛ, merenkɔ, nti ka berɛ bi a mɛsan afrɛ me deɛ na meka makyerɛkyerɛ aduane a mediiɛ, deɛ nti a meyɛ ɔsomafoɔ. Na na bɔɔta bi resomaa me sɛ memfa adeɛ mmerɛgya me man, na mewie a ɔbɛda me so ase na makɔtoa ne nnwuma so. Na mebaeɛ no, ɔsɛkyerɛhene kɔ akuraa. Nea ɛsomaa me hɔ maa mɛto no na na agyinagyina ara ma mabedu baabi a megyina yi. Agyinagyina na ɛma megyina baabi a megyina yi nti na meka sɛ meyɛ somafoɔ no. Aane, yɛn Wura Yesu Kristo, mebɔ wo din a mebɔ me mu ase. Ɔhene, woyɛ somafoɔ. Yesu Kristo na ɛbɛma yɛn Nyankopɔn nwumadi a ɛdi kyerɛ nnipa nyinaa ada adi. Sɛ anka ne wuo no amma mpo a, anka yɛnhu nea yɛayɛ akɔdu, ɛne nea yɛn ahosoɔ ayɛ akɔdu. Enti, obi a odi biribi anim biara, ɔyɛ somafoɔ ma biribi, na obi nkɔbisa no nti na ama asɛ nipa no afa no koraa, enti a moyɛ somafoɔ ma no. Yoh.
Abusuafoɔ, nkɔmmɔ no na yɛgu so ara a yɛde rebrɛ mo yi. W'asom ayɛ wo dɛdɛɛdɛ, enti w'aso no, hwɛ na nu w'aso no mu kakra. Ɔpanin a yɛne no retwetwe nkɔmmɔ wɔ tete, obi ka tete, obi kyerɛ Dwumadie yi nso yɛ Nana Afia Tabiri, Nana Afia Tabiri, ɔno na ɔyɛ Ɔboɔ Tabiri kɔmfoɔ panin, ɔno koro yi ara nso na Dwaben foforɔ mu ha nyinaa ɔno na ɔkasa mma nom, ahintasɛm nyinaa no ɔka kyerɛ wɔn, nsunsum mu nsɛm nyinaa, nea yɛka gu n'asom na ɔde to Akyeame anim na Akyeame nso hwɛ na wɔyɔ ama Dwaben. etu mpɔn no, ɔno na yɛn nsa aka no wɔ ha yi, na sɛnea wɔakyerɛkyerɛ ɛyɛ n'abɔsen, n'abakɔsɛm ne adeɛ no, afei yɛmbom nwura ne dwumadi a wɔba abɛdie no ankasankasankasankasankasankasa mu. Ne Mfehyida aduanan yɛ a wɔba abɛdi no, yɛreba na yɛaba abɛwura ɛno mu, ɛno nti no, hwɛ na nnu w'aso mu, kakra ma yɛn eh, na yɛntie eh, dwumadie bi sisi a na yɛbɛsan so aba bio. Momma yɛnkɔtua eh, ndwom bi mmra.

Nya mfomsoɔ bi anaasɛ ɔbɔ ka bi mfomsoɔ. Kɔ two years anniversary. Ɛnam saa nti, ɛyɛ ɔsɛkyerɛ bi a mmoa bi mmoa de di ako, ɔkatatua a ɔnom nneɛma de ko a ɔkura akyerɛ no kra akofena hɔ sɛkyerɛ de ase frɛ kwaku boateng ɔpɛsɛ onya nsa ɛyɛ dwabenkurofoɔ no mu ahene nana dwabere nhyerɛwaa a ɔpɛsɛ onya nsa dwabenkurofoɔ no mu ahene. Ɔman kɔnkɔn na na ɛfiri aka bi, bosomfoɔ yaw, abɛbrɛsɛ, dwarenko kuo mu nananom atenankunu ne abusua a ɛwɔ ɔboɔ twa bi mu tete afam de nkabom ne anigyeɛ reto nsa afrɛ nananom ne ɔmanfoɔ nyinaa sɛ afiaa no ahyia o na wɔkae sɛ ansa na bosome no ada bɛn da koraa bosome foforɔ ntumi mma ɛno nti wɔbɛyi bayerɛ afahyɛ biara festival ne mfirihyia aduanan sɛ ɔboɔ twa bi kɔnfoɔ ɛnam saa nti ɛde nhyehyɛeɛ ahodoɔ a ɛwɔ hɔ no bɛhyia nnwuma.

ka wɔn ano nnum bio. Aduada ɛda a ɛtɔ so nwɔtwe, Ɔdedahome, ne Benada a ɛyɛ Ɛbɔ bosome ɛda a ɛtɔ so nkron, Asomabrɛfo no didi na yɛ bɔ gya kumaa saa da no ano. Dawukuada, Ɔdedahome, ɛyɛ Awoada no Ɛbɔ bosome ɛda a ɛtɔ so du baako, bɛsa nson, ɛyɛ Nifiada no, ɛyɛ apasoyie na wɔde toa so ahome ne Memeneda.

dwumadie no nso so. Baabi a woretie yɛn de ato biara nso no, yɛma wo adwo. Yɛsan nso ma wo akwaaba de wo ba wɔ radio no ho. Ɛɛ Oguguasefoɔ, moato me nkra. Wokɔ mmea no kurom wɔ Kugua a, wɔabuem a tete obi ka yi, wɔmpɛ nni agorɔ koraa. Ɛɛ wɔabuem a wɔretie. Humm, Joe, Joe, yeah, ɛɛ moabuem paa. Yɛda mo ase.

Anaa yɛ bosome dwumadi anaa. Yɛnkɔ nana ɛyɛ ɛɛ bosomfoɔ nana yaw abɛbrɛsɛ nkyɛn na ɔmbu nwura program no ankasa ankasa n'asɛm mu na afei ɔmfa ntra yɛ so ɛɛ bosomfoɔ nana yaw abɛbrɛsɛ mesan so ma wakɔ ara bio no ɛɛ yɛ anaa ɔma wɔn se kakra no ɛhɛn bo ayɛ adeɛ ya fa yɛn fa yɛn nwura fa yɛn nwura program no mu ɛɛ program outline no. Yɛrehyɛ aseɛ da bɛn, na yɛrehwɛ aseɛ sɛn? Yɛrekɔwie da bɛn, na yɛrekɔ akɔwie no sɛn? Sɛdeɛ mahyehyɛ no no, na yɛahwɛ no abobɔ so. Menim sɛ da biara ne dwumadie a mobɛdie, da biara ne dwumadie foforɔ a mahyehyɛ a moredi. Enti no, fa yɛ wura mu.
Ayo, mpakyɛw, meda wo ase sɛ wɔama me saa akwanya wei. Me a mekasa, me a mekasa, yɛfrɛ me Nana Yaw Botomfo Abrɛbrɛsɛ. Ah! Me maame ne Nana Afua Sadulu. Me papa ne Nana Kwabena Bebrese a ɔyɛ Akwantutu Gyeaboɔ ne Kɔmfo panyin wɔ Kumase. Mekyerɛ adase berɛ Kwaku Boateng ɔtɔ so mmiɛnsa no ne Bradley Nsawah ɔtɔ so mmiɛnsa ne me nua ketewa Kwaku Abebrese ne obi biara de nsi hyɛ Nana Boateng bi ase biara. Ankwatɔ dwumadie a ɛda yɛn anim a yɛba abɛdi no bɛhyɛ aseɛ fourth September ɛkɔsi fourteen September. Mm, fourth September. Mpakyɛ ahe?
Fourth.
Fourth September.
Ɛkɔpem.
Fourteen September. Mm. Mpakyɛ fourth September twenty twenty five adwuma a ɛwɔ hɔ no, ɛkyerɛ sɛ sɛdeɛ na boɔ tɛbiri baeɛ nhyehyɛeɛ firi 1985 no reba no nyinaa nhyehyɛe kyerɛ sɛ yɛde no bae no nyinaa afahyɛ bi a wɔayɛ no, yɛayɛ no baako baako saa ara kosi ɛnnɛ, ɛyɛ afe a yɛwom yi, mfe aduanan no. Epifɔɔfo no, yɛbɛsi gya, ɛyɛ nnɔnkron, akosi N'adekyeeɛ. Adekye, ɛyɛ Efiada no a ɛyɛ Fifo no a, Efiada no anɔpa no yɛde bayerɛ, n'atɔsodeɛ, ne ne mmoa a yɛtwa ma no, biribi biara a ɛyɛ amanneɛ a yɛyɛ wɔ Yɛn Agya Bemma mu a, nea yɛde bɛma no, ɛyɛ. Ebiara no anɔpa bɛyɛ nnɔnsia kosi ne nnɔnson so na yewie saa amanneɛ no a, mpanyimfoɔ ne wɔn a wɔba abɛboa yɛn no, yɛaboaboa yɛn ho na yɛato santen afi Nana Boɔ Tabiri ne fie hɔ de akɔ Dasebɛ Kwaku Boateng n'ahemfie, ɛyɛ Hwedeɛ ne Yaadɔm ahemfie, baabi a Nana

Na na ɛboɔ tɛmbi nso bɛ hɔ. Obi biara nim sisɛra na boɔ tɛmbi ase nya wɔn a wɔwɔ amɔnɔne, wɔn wɔ Ghana kurom ha so wɔn nso wɔn nni kofodia no obiara bɛba na deɛ deɛ ɛwɔ hɔ no ɛyɛ dwa bɔ no na na abɛyi akyerɛ ne deɛ ɔbɛyɛ biara no deɛ ɔno ne nsam ɛnneɛ mentumi mmɛka. Ɛno yɛ Ɔmahene Park Sordae. Ɔmahene Park Sordae ɛyɛ Dubai hɔ no ɛhɔ na ɛbɛyɛ saa dwumadie no.